wetin happen for school dem for cameroon today wey pikin dem dey go organize group sex i say dem dey organize group sex dem dey do papa papa mami mami for group college pikin dem 14 years 13 years 15 years 16 year pikin dem dem dey organize theirself dey drug theirself When why papa no dey house or dem don travel, e carry e friend dem dey go for their house. Four ma uh, four man pikin, six woman, ten girls, fourteen boys. E don turn as something wey e don be for wey wey e terrible. We be see am for Kribi. E happen for that side for Bafusam. E don happen for that side for Ebolovo. How e dey happen? Na outside dem dey take these drugs dem. Na who dem dey infiltrate the pikin dem with the drugs for the drug them and then put any kind of nonsense idea for their head instead for go school for learn book una go big mami mami una go do am una go do am so tey una tire why una no dey concentrate una sef for una school work una dey na only for the take hmm, hmm, give me tongue give me tongue wey dem don take that their banga so dem dey see sand let's say na sea wey dem don take banga so dem dey think say dem fit fight Fra- francis ngannou Say they get power pass Francis Ngannou. When they don't take am so courage be for their head, so they think say they fit carry Camignon. Now the bad thing that for that thing them. And then it is spoil una nerves, na nervous system. And then that drug una dey take am so methamphetamine, mbanga, marijuana, mix am together, fiafa, uh-huh, nku. If you make am so, you lost vigor. So the pikin dem una dey hear me, una stop am una no begin bring una papa and una mami dem headache na so for duala so woman e own pikin whether na which training o whether pikin no get am i no fit understand e own palava na for the bring fight fight fight all play for quarter small thing na fight fight e mami no come Him pikin no go fight, knack knack people dem. Instead for call him pikin to order, he wan begin make ho ho ho ho ho. Na so neighbor dem wey that pikin knack their pikin, dem don go court book. The matter don turn now na some kind matter, medical certificate, all that kind of thing. E don go enter inside. Na so the thing dey. So Reme, I think say you dey for control pikin. Repe, See am well well. I know say na remedy be for ntang with pikin for long. See am well well say make dey control the pikin and to fine. E no fine for left pikin and just like that, just like that. Na that kind of living just like that make away that pikin dem wey dey go college. So one day they, they enter inside group sex, they enter inside drugs. na that thing dey make am wey some pikin person dey just start tour wey dey small instead of call you to order you say no leave my pikin no be na sika one egg wey my pikin thief am wey go go begin bring you problem no be na sika this one wey my pikin thief am wey go go dey bring you problem leave my pikin leave my pikin before you wan know e don turn na strong to attend so i think say na high time make we try for dey bring small order for pikin dem and the best time for bring uh, for educate pikin na from zero to five years if we miss out on that e go be na some way wey e no go correct we go see the disorder wey e go dey come na so e go happen so so for duwala here some boy pikin e sixteen year old e take knife for chook e papa with am wetin happen wey wa chook e papa na say Im papa dey beat im mami all time, all time, all time, beat mami all time, all time, beat mami all time. So im papa dey beat im mami yesterday, the pikin try for help im mami, power no dey, im papa strong pass im, papa get ngum pass im. As e see am so say papa get ngum pass im, papa domo im, e go take knife waka chook im papa with am. Im mami cry wo ngo nyin ekwo, ire ye nei, wo ejon, ejon amangi ama ire ye. Im ma- Na so the thing happen. Una no fit return una woman dem. You buy a woman, na you that you return the bag for down. Where you wan hear munyong, na for you wey you hear, you calling for hear munyong. Where you wan make prepare you chop, you wan prepare this and that na e. Una wan tori correct thing na e. But you turn it for punching back. if you vex go for war no go jam war you go see how your hand them. yeah blood go come off your hand now you go know woman no be na punching bag you no suppose no suppose dey beat woman woman beaters dem eh, una stop una stop for the beat woman woman beaters e no correct amaghị nne e no correct